Tonnak kan petu Pathian min kan thangṭhat. Atu hi hiti kan van a ton khawhmi ka khuaruahhar tukmi si. Ruang cu hiti kan rak phak khawh hna i kai i tomi pa bik te, vanṭha pa te hna ruangah a si. Anmah nih, "Jesuh ra ta u law, zeitin a si hnga van ti ah khan ziah mah tluk phak har tuk mi phak kan u tuk ta kan van ti i van that ngai si zan hi zan thum he man rau lo kan rak phak ho i atu nan sin zong ah eton nak caan kan van nge cak ka lom tatak lai tlang ah ka rak an hmuh tawn mi hna nan tampi Nan hmet lio te hrawng zongah khan nan cung an tlik lio hna i chung tiksi kan pek hna nan tam pi ko lai. Rai nih an fan thluahmah hna i raifanh si kan pekmi hna zong nan tam pi ko lai. Nan nule nih hnuk din pa nih ka fa luak kai tiah nak tlikpi nan tam pi ko lai. Atu tu cu nutling paling taktak nan sang hna tu hi upa pi zong nan hma ka da lawm tuk. Hm, da lawm tuk hung shan. Hika ka rak phak tikah hin nan rak pem ka hrawng i ahhin ka lung hi vei a rak fak tuk. Laimi vialte an tlau i an pem le ti ka rak ruah i ka thin vei ka ngeih hi a rak chia tuk. Cu hrawng cu amyuta ngi la khan kan ka li hrawng si. Myotangila khan timi cu ram chung upadi ina kan ram kan hruai lai timi upadi ser lio kha si le mah khin kum thong hnih a van phak i 21st century van ot khan cun a tom tom in nan ve cang la kha refugee timi bia hna a thei hrim hrim kan thei bal lomi kha kemah khin kan van thei thluahmah cang le atu i kan nan rak phak tikah ka ruah ning bantuk si loin Kan ram le kan miphun ca hrimhrim ah nan rak santlaihnak a tam tuk kan hmuh cang. Kan hmuh cang tikhan kan palh ko cang lo mi ti hna khi ka thinlung ah cun vai um bak. Asinain vanṭha pa nih vai ah rak kan kir hnawh u a ti mi kha ka hrawm ve. Kei cu nan ngeih cun nan phaisa lawng selaw nan mipum hrim nan rak kir lai ka ti. Hika in nan sakmi zong ṭha tuk luaksawng le kai puang. A ruang cu kan Bible ca chungah na chaw umnak in na lung um lai ti si. Hi nan chaw hi a ṭha tuk cang nan lung um lai nan hong du dial ti ka phang bak. Rengkun ah inn caw ve ko law an ka ti lai mi do cawi tin ka cawk khawh ve ko hnga. Rengkun ah inn ka cawk sin ka lung ma ka ka chaw um na ka lung um lai lai tlang ko duh suat ti ka phang la ka caw bak lo hiong. mi do ka choi bak lo but a cun tu hi ringon na in te khan ka nei lo atu hi kan zau hna i nan cho kan um tung la a chim chim awam ti lo cucan pe kan ti hna ka pum leo kan ti hna kha ka kir lai ti nan kut thir kan te nan kir ngam bak lo kho nan thir ngam bak lo kha bu kha ji ti sim mana ju si tang saro khu du sa tin kan ruat na la ju i kha korang pong the nan duai te ka ruat Kawlram kong thein nan duh lai te ka ruat caah Kawlram umtuning na tlawm te kan chimh hna lai. Hi kan Kawlram hi atu ah hin theihfian lo i mi theihchimnak le uruwara ti ti hi ṭha lo theithiam bak a ṭha. Kan Kawlram structure of state a hmasa kan chim hna lai. Kan Kawlram puisipung structure of state timi hi tin a si ti si. Kan ram cu pakhatnak ah Tain data ci pasarih le pine pasarih in kan kalpi lai ti si. Main party NLD nih kan rak vei le tai data ci ti ser tai mak sa ko ri atu ning bak kan ap lai an ti. Kei nih nih ka duh lo. Pine pahlei li bak kan sa lai kite. Atu lai kung pine, man li pine, chin pine, gadai pine, sakain pine, pine kan si dih lai. Cu ah cun thlen an dakum la seh. pine ka nau rih lai acu rai le ta jin nan timi kawl mi lo nan va fon nga mu mun khat te ah kan thinlong ma then lai ti phun wa kha lung kha nak phun nan tu mi bu si ka du lo ti kar ba kar kan koi mi se ka sung adong nak chon rai le ta chi ti mi ni dai kha tha tha thim chiam rai le ta chi pasri pine pasri kha

Tedah kan pek hna lai ti si. I cu dai van tuak tiva mi sian ram kam van zo sian ram man sian long salo cu a miphun an tam tuk tikah khan kha si a pe pe den a ummi a pe tlai den khua sa miphun an tuak to hna lo van ti wa wa paul hi miu ne panga chung bak a tam cem sai mai phae mai sa chuya kha mai mai a de mi bo khin se panga Cuna le kha si cun ni wa pawl kupai ucho khui ya trying kan em piak hna ti saka self administered division kan em piak hna ti se pa u pawl man tor thana pu kha vai a pin long ten na hu pawl si sai ma atam chem nen um mi phun non chim chim cho mi phun nang anum chim ma me tam chem nen si chan ti kupai ucho khui ya di tan pa pa u Cu bantuk cun palawng an pek hna, dannu an pek hna, kukanh an pek hna. Anmah sianram salomi miphun kha namah te uk u, namah te tawlrel u, sian tangah cun um hlah u ti khi si. San sian cozah chung nan um ko lai nain namah te nan tawlrel lai ti khi si. Namah te uktu hruaitu nan ngei lai ti khi si. Komati nih a tang hna. Sakain dai ah nakah pawl Naka cu Sky ah Sky i kawl an si lo. Cucaah cun kumai usuk hmai ah data kan pek hna an ti le le si le le he le nan zun mi ne pathum pek bak hna. Ha cucu si. Hi cu lio cu kanmah Paletwa myo ne U That Hlain le vei nih u Cho Sing nih an tho riangmang le U That Hlain tar tuk sa thei tio Cho Sing tio zakhan ba si ma nik avan mer san cio mam le Laitlang ah Paletwa pawl i kumai usuk hmai ah data kan pe ve te an chuih ve kwa caan sar an tim ve ko ai. ka kan kui cok lai tlang ah laimi nih bubai cu kai dah hal phung sa lo palit dua cu khumi si laimi si ka ti amah belte palet dua ca kau tuk caah mionetu pahnih kan cheu pek hna lai i khalai pek siseh ti kha

Le uthat lai cu kan van ṭin dih hnu ahcun ka kan kuaimi kha thei ti lo dar kan ti cu a hong riangmang le kut a ka tlaih cu a ka fa nangmah bantuk pale tu a kan dawmi nung lo zei ruangah tin khalai in peinak ka tin piak kha ti si a tatak tiah khalai ka tin piak mi a pi mi si lo kumai usung kha data pek ding si lo ti ka kan kuaimi si cu le a kan va di ko cucu si le atu cu cutu cun kupai usung kha data

na can tuah piang thia kha cu lawng sa lo kan kawlram chung miphun kan cok di zan miphun phun khat cu ama umnak rai vaya pi ne a mo rai ne ja khlo um mai lo ka kit te pe num chu laimi man hi sakain rai an tor magui rai an tor cun vai ah zakhaipi nih an tor hi tuk an tor sakaw mah hna hi kal an zawn kan ruah hna le tin an umnak ah tai nih pen ne sawh hna lai cu anmah ten tor leltu um hau ziza wun cin mal tu si anmah ten kuzile na thim hna lai mah pa kha ziza wun ji salai cun nih cun tor rel hna set ti si vai tu kan ni ka laimi kha laitlang um lomi laimi caah Sakain tai ah pakhat, Magwai tai pakhat, cun Zakhain pine ah pakhat. Minung pathum vun ci kan hna tu hi. Ziza vun ci na, Chin ziza vun ci pathum pakan ne na. Parliament chan lio ah, unu chan lio ah, a rak kan uktu cu Chin ziza vun ci si. Chin ziza vun ci an rak si. cu nih cun laitlang a rak kan uk atu tu si lo laitlang caah cun laitlang cozah mi ziyaun ci tim cu laitlang leng ah si cang cucu kawlram lu u zizi ru pon one percent a tlin ahcun piak ti si lai cucu kanmah bantuk khan ka chinpi ni ah kawl zong nan hmu sian zong nan hmu sian ram zong kawl na nih hmu kaya vaya amna bia Ngunpi ne hna ahcun Karen zong nih an hmuh ti bantukin mi kip te anmah le miphun anpi ne an um lo ruangah khan mipi ni dang an um tikah mipi ne tangah an um sakho lo anmah te zong le ti ah khan khitin uh, tuahpiak kan si. Ha cu tiang cun structure of state tawinak te nan si ser a. Mah pinah cu Ochoji Vaya Avjin am ti si cun kan ram hi tamara Ochoji sinin kan kal lai ti si. Kei nih ka lu lo. Kaya tuan ahcun vunci soh sining kan kal awk si parliamentary rule in kan kal awk si ka ti tikah mi tam ne nih presidential rule kan kal lai tiah tei tikah pat tamra u soh sining kal si le hi an je dam ti si cun upadi pyo yi mu baya thutdo foi nan kan chim lai pahnihnak u soh yi cozah pathumnak bacai boi mu tia sin ji hi pathum dang te kan than da ti galbi si icu caah cun laitlang zong ah atu ah hin

Ṭayasi ni zongah khan cuticun tu a si i pei tiang kha ti thanh tein mahha kan ngei hna lo ngai sin hna kan ngei dih hna. Le mah kha ochoji kanmah i ochoji a kal ning cang mah kha si hm, kan kawlram kan i hoi ning cang kha. Le cucaah cun atu hi mah ti tuahmi ve kha a chi khan upri kha atu cun a vong kal thliahmah tikah an ruah an van ruah ciammam mi atu hi upa pawl an ruah tikah kan ram chungah democracy chungah a si khawh chung kan lut lai ti kalpi thluahmah a si le cu an kalpi thluahmah mi kha huh, lio han democracy ah a tlawmpal a thi a ngawh mu a tlawmpal hnorsuan nak um suam ti mi kha an van hi a kai lum nam suam a tha lum suam ti kha tampi khuan ruah an ruah tikah khan si kha rupi kan zoh than hau ti si ko ziam he tam khat ma tling rih ṭung lo hlawdaw te ran tam khat tal tling so lo pei cu hnu cun rem le vei zong cu ṭhat nga cu tu dui zo chom ti ti kha pe ah mi tampi kan ui vai ko ke ba zong sa ko te ran tam khat man man lu bi ma cu vei cul ti kha si sanain atu a kan hruaitu hna pawl nih an zoh tik ah paya kan ram democracy kan kal tikah tekeh democracy a si cu lu ding ahcun a ṭhi a ngok a bingbo tete hra umi hi zoh zoh hau ti kha an tuak tan tikah atu hi chi kha rup di pian le tung tai hi committee an tuah la mino za la pago ni tu hi an zoh lio pi sik le kei cu a chung ka tel fam lo chu ta me pek lo nu cak lo cak la zemin kum ti lo leng ma kum chang e ma cha chun a chunga zemin ka thei lo na in a tlawm te ka thei fuk fak mi te kan chim na si chun kan pu le pol na tain yin ta a yi usan pek to ti mi kan thei ok se tain ta pol vialte ni federal federal te an dak hal mi hi zeme uni win chan khan federal ti mi chu pi thok su pio goi ji tar kan ti tar kan ti la tu situng lo e ti kha an theih tuk cang kan hruaitu pawl nih tain dep pyithawng si pyo si ṭung lo sanai sai lo teh ti an theih tikah khan mah he aa kaih hnga ding thil kha kalpin duh tain ta pawl vialte nih zah pain pek an duh bak anmah ten tawlreng hna seh timi kha an duh cang tu hi mithli kan theihmi hm calawng hmanh sa lo

an thei ko ado jo ne tu ko lai zo zai thei nu nu chu atu ka chin pin e pha kana chau sing chuak che vlei chung ma tha che mi chau sing lo te chuak an chaw le je tian chaw zong kan thei na lo je tian man zong kan thei lo je tian zuo zong kan thei lu te chu tika atu i kan hrui tu pan ni man lo transparency lo this ko

Le cu caan tu kan pa le pawl nih hin democracy ṭha te kan kong hla kan kir ti hlah lo no cawng me piang bu ti hi an kan ti pang lengmang mi hi a si le kan i laimi tu kha kan rapa le chim kha kan har tuk ten theih tuk cate te tuk nak kan har hei ruat man lo hei bei ah kawl kan tlon te nain a hlan han thlan tlang ka rak phak ka na hi keimah zong mei si fa fa bak duk si chaw santling ngei lo mi tongkhong a tlin mi fa kan rak si na na bu a kan do a har khun min har kam chu cu cu a har khun mi je de si ti si cun khual kan rak tlon tikah te ka tu na na kan kai ve hnu tu a chu no te tu um tu ning chen nan thei di ku te tlom pal te sim tan chum du te fa min jun pu tha de um chu te ti tha de um kan khol kan thiang de chu te Nian sa win ka van tuang ka van tuan than tlang ah kan rak pha. Tan tlang mi ne ka tlawng to lai ka ti som rit le kum khat ka pha la ka pha kan fu ri ka tok la ka kal lai. Lungler ah kan lungler sang dang rong an um si la kan koi ram ko khi zan ap lao mi ai zang fa na kan vai thang zang rong ru ko rong vai rong bung fung ga rong nan um mo nan nu tin ku van thier do mu kan lu bak na Dalas em te sak he ma ti kwa ram long bro sema kha ji ja ti chu mi kong che chang la ti khai phat bia si sa ka chim de ma long sa dang hong chum chum ko lai kan kal lo lu le kan pa phum pu kan tu lai ti se jing lai kan tho pong kal ka du chang khoi da zun put um ka ti um hla ti se ko Ze si ramleng kal hau ku kan ti. Ramleng kan kal kan kal cang ka vok nih cun an kan zulh khawh ning cu mak taktak khi si. Vok cu a run run bak kan kan ruh. Cung cem hong ne ka ti le whatsapp keimah ka khat mi pa si. Cung cem khah zei kan ti hnga nang vok kha ka ven piak ko le mau tlor lam khat bak agen la ma cu mau tlor lam khat bak cun hachit ta a hui ciam an na le vok kha keimah cu cun pawng ka kal ko mah za cu tu hi kan tlang pai ni pawng kal kan rak tingi mah pe si ko lai ki ti ka dei pe po kai si mah cun pe sakho vok zumpun den tu lai zumpun den tu vok ne ne re kan rak ti la amin kan vok na kan ka tar thu ma nai zumpun he kan thuat tan na pau hine kong si tuan tiang long kha zumpun si si jin to ko lai atu a cun Cung thia ZPBA zung ah cun atu American nan hmanmi te ṭhut bu te cun nak um ve cang. Um ve cang cu. Pathian tu sawh si. Cu cun kan rak niam cu, kan rak niam cu. Cu tikah khan NGO pawl zong nih Vanfa Party bantukin siarnak tampi in kan ngeih ve ko. Kan cozah hi avan athleng ka te si ve tikah araling tuk. A ruang cu Nizan ah Aung pa nih chim le zawn lungbawm bantuk a ti le ka tabo ci a ngai. Zawn lungbawm kan van donh le nga he ei chi he ei sa he a tha he an tla tung le ti le. Hei bantuk kan van tuah tik ei chia tampi lut kho caw. Ka i dir ṭiak rupin van tuah tikah innka van hon tikah hin a phunphun aa cawh mirak lut kho caw. An ra ring tuk ve. Fawinak kan chim si cun mu fahsak lo te American CIA hman lut kho cu Russia KGB hman lut kho cu khi chungah khan cun an ralring tuk ve caw latu hi an tuah vai tuah ma latu hi vai ah tampi kawlram chungah luh ding le rian tuan aa tim hi ramdang an tam tuk cang kan lawm taktak lawm taktak mah kha an rak tik paoh ahhin tamra pa nih laitlang philh lai cu law ti peng laitlang philh lai cu law ti peng zei ruangah laitlang hi kalimi rai mu rak si lio ah acozah an rak kai ka ti khan thlathum hrawng a rak uk bal ve khi laitlang rak pha pet tamra pai le cu do tha ba tura si wa zong ni lai la kan dai mi kan do tak tak chu aminu pa tlang ro pa he ami ave a ina a chiat pengan ama ni hin to ken di le pu te atang ka atom la da long thai di lai tlang ro pa ni zo thin piak di an kan do tu ungun mong na makaten char ko ka te ke Todo kaka de se seven na re no thei ve um tu an ti lo un than ju che je phu ya ve za thu de phu ba ka du tia wen ji chin bak che chin an thu tar ko te ta ka che tu su le lai tlang hi nan nan na kar te an ti pan chim pan chim pan an teng peng hoi hlei in nikum le kum nikum ah kan budget kawlram tangka in tan pong tung trong a hlein kan pek Le a si khawh tawk in cozah kalpek nan zuam peng tung. Sinain kan theih u te, zeitlo dah kan cozah sifah. Taka pei u aran zei can dah kumkul kumruk chung an rak um le. Taka kan on ko, inka kan on ko, inti ko an rak lutu hoi dio le. Hong hlau ti mi num tikah an hong duh ti lo tung le sifak zein dah kan um. Kan sifak tuk. Atak ngai tu ka fa mi ralkap nih a hrem taktak timi nan um lai mei Salomo Kawlram hi ralkap nan hrem lo India tu nan hrem mi si India tu nan thut ya mal a thi le amah la malo thei lo bang sakrum ka amah la a thei cang te a thi cang tan thon a chu na thi lo te ar nung i ti amah le tu hi mer kan pha ko hi A tattak ahcun tuhi a kan hremmi nak sain kan rak zamtakmi sifah du si cu sifah du kan ramtak hi sifah zong cu kannih cu vai ah zei kan te hnga poverty refugee kan ti la to salomo refugee hmanh ah kan sifah refugee do kan si yo le cu caah cun kan in herh bak hna yo kan in herh bak hna hi kan ram nih an herh hna bak cu zeitindah kan ser cio lai ti kha dawh kan thinlung ah a phunphun kan tuak ve tik zongah khan nanmah nih hika nan um chung in nan thluak vialte kha laitlang khan nan mitthlam van cuanter law hi te hi ka tuah lai timi thinlung te kha van chuhter ti kan duh cu atu ah sa bia bible te pawl an rat ti an rak chim ti ko ka lung ka lung thau ngai te cu thau ngai te cu wa an rak chim lio khan a tha tuk Citeh. Chin Foundation na bantuk khe phaisa na nan ku nan dan bung nan tun ko i rin kin tun he thak la te. Zakin te tuang thang te pol tial te pon vak vai ve la ki Australia rong au du pa nan kin van long korong du du du bo kan di ti se kan ni chuak. Kan ni so na an ni ne jeng ti se na kan ni so la ku. a rum tuk ro ko ma pa hin ka ti cu a rum ning kha ruat ve sun ti hai rum lo rum lo ve cim hlah laitlang kha ke va tu hlah ka ti annih cu tlang man a tlang hi bum an puah le ron phun to lai bawipa tlang khoi la that ku sa khu du pan tong lai bum kan man di la kan puah ron tu ata la van long kong chwa ti se ve ko an ro sa tuk ve an ti ve ko ro kha se la khat le kam chu ma kha kha e a va ṭha tuk ve aw va sia ko selaw ka hei di men ko ka lung chung na cucu saduh thah dawh si cu saduh thah si cu cucaah atu ah hin saduh thahnak nan kan ngeih piak bak hau chunmang nan manh ve hau cu minung timi hi kan i tluk dih awk minung hi kan i tluk tik cak kan zaam ten taklawng te kan chuak dih cu taklawng te kan chuak dih kha Asi cu tu nan upa kan upa cang hna le zunput kan kal tikah tawhrolh phoih lon hodah ek e hodah zunzu ICB zong ka chim rua ka ti an khat dih kan sinah khat dih zeitluk kan adongh nak cun kan thi ko lai than chung kan lut cio ko lai Toloma asinain hiti kan si ruangah hiti mi kan um ko lai si fawn lo minung kan ṭanpu ve lu timi cu nehnang nih dawh langhter cu nehnang duh si cu nehnang a ngei lomi pa nehnang ṭha a ngei lo pa hi tuanbia ngei lo nehnang ṭha a ngeimi lawng tuanbia ngei cu cucaah cun American nan van phak hnu tuanbia ngei bak u ti cu kei duh si tuanbia ngei bak tuah ti ka duh bak si cu ka khawh cun mah cu america nih ummi vei nih the indianapolis tlangpi pawl nih cuka cun mah pi can sak indianapolis cu misalen nih mah pi can van tuah hei ti bantuk salomei alang sangan mi van tuah hmanu nan phi hlan lo kha alang peng cu nan ne nang si cu Ah, Laimi nih bawmhnak kan caan kuat hna le an rel duh lo. Laitlang le bawmhnak tam tuk an cukuat kan rel huam ti lo an ti ti te hna cu ngaihchia ngai duh siok. Atu i Laitlang a leng pa cang cu. Sa ceu lun sok lom cun tu ram ral ka ceu ca ril mi ve ka rel bal mi ko te ka ruah. American pawl nih kan ti cem mi Laitlang le cukuat rel si ti. lai la le chukut rel hna nan ti si cun ṭhal pa lo hi o ṭha pa lo bu i cu caah cun kan i bawm duh hna lai atu kan ti nan mah bak kan nan rin hna ti salo hi o kan i bawm lu hna la kan mah le tha kan chuah ve lai na mang tha chuah ve cu cu kan duh mi si cu i atu ah hin van tha pa thei thei leidah kan tuahmi um ti si cun asi khawh dawng laitlang hi cozah nih a kan zuam pi te le atu zin dah kum khat kum hnih sun kan hun chawva le sodo te ran tam khat pha la tha deuh la tam hi pha tha tam thum tha tha deuh chin lang ti kan zum pa hrim hrim met o kan zum ko chu buan kan ni zong ne kan zum ve lai kan ti mi chu UNP nih hin hunchonak timi hi GDP na tah saroma hmm a cheukhat ne cun JNP ti gross national product sarumai an tah asinain kum hmasa chin hrawng ah khan bultan siangpahrang pa nih a chuahpi mi cu kan duh tuk le laitlang cu mah kha kan duh tuk cang a chuah vi zei si cun vawlei cung hmun chonak timi hi phaisan ta law phaisa lawng ta ding si lo teh a ti khi miphun khi ram mi zei khan an nuamh tin ta ding si ti cucaah cun gross national happiness zei zan dah zei khan dah san ti kan tauk si ti cang kan duh tuk cang tu lai mi nih

Mah kha kha grossness in happiness a sangmi si dingah hin Laimi vialte kan i zuam hna. Laimi vialte kan ti tikah hin Hakha Tlantaang Falam ti ding Mindat Matuai kam palet palet a tel dih hi oh Laimi kan timi cun cuah khi vialte hin kan si ha ti tu hi kan dir pikmi si. Cuca cun an a domh te khin an min te domhta tu si kan ti le happiness initiative group timi HI group high group timi tu kan tuah cu high group nih cun hi ka i Chin foundation ha zong mei pheh tu dih lai adang nan van tuah mi pawl ha mei pheh tu lai i kan ram ah thingkung zong kan cin lai thingkung a hring na kan lawm Hnawm thur vialte zong kan thenh lai. Khu a thin te kan lawm. Thantlang hna cu atu Hakha zong nan tampi, Hakha Thantlang nan tampi, Hakha kong kan chim rih lo. Thantlang kong kan chim si cun Thantlang hi nan nih cun nan thei lo ti ko rua. Kawlram pumpalak ah Thantlang a thannak cu Thantlang khua a thiang ti si. Thantlang khua thiang tuk ti ahopaoh nih an chim dih Laitlang chung le maw Thantlang bantuk thiang te mi unik in chim na Hi ruang ah Thantlang ah lamlam ma ci kan kal plastic pa min hmu lo Ani ma cu chiah chin jing ka plastic an dua din the di thiang te num di Tamara pa zong ne thei Thantlang khu thiang tuk ti thei Na kan zum lo cun Tamara pa

kan kai pi hna kan van chuah khua chung mah tluk thlan tlang hi tis ko thiang min ti zeicahdah tawng cin nih tabawa pa wen cin singlan su pi su je hmuh khawk tlan tang nih hmuh awk si ti si nan tin lo maw ti tin ha kan ni chu wan tuk tin thul thal kan du lo kan thian bo za ko wen ti oh na tin thul thal kan du lo kan thian a za tang kan hi ti min ko chu le an tawcian tuk caw cun a si cu cucaah cun mah ka chim duhmi cu kan ram hi cross national happiness amyota pyosu mu amyasung pine kan si darok si mah cu kan si ta ning ahcun nan mah he kan mah kan i bawmh hau hi ho kan i bawmh lu hau cu Cucu Chin Foundation he zong aa pehtlai dih pa kha kha. Cun a dang phuai si nan thinlung ummi he zong kan i tlai dih hna lai. Kan i tlai dih hna lai. Hla zuamnak zong kan tuah lai kan ti hi. Laitlang ah oṭha ṭha kan chuah hna, kan hla kan sak kan zuam cang hna lai. Dallas ma an oṭha deuh, Indianapolis ma ṭha deuh, Thantlang dah kan i zuam lai kan ti ko cang hi. kan zuam lai kan ti ka si ko cucaah cun khakha kan hitin bak hin kan cheih seh hna lai i salome mamoi maimawmh nang bantuk in kan i pet lai hna le ram miphun ser hna usih ti kan kal pimi a si nan rak kal kai ka ngaih chiat vialte tu ka philh pah cang A ruang cu vei laitang le thazaang nan chuh lai ti mithmai kan hmuh hna caah a si. Phaisa zong nan sin tuk lai ti mithmai kan hmuh hna caah ka hna ngam tuk ka ni chuak cang tulum mei cu cu cu i cu ca fak in rang ṭi hna sih Crossiness cun a pahnih nak ah crossiness nih happiness sang set ti kan duh i cu a si khawhnak ning cu kan i dawt hau hi oh kuna hna kan i dawt bak hau hi dawtnak um le dang ah lo hi a kha ka chim lengmang kha ICB zong ka chim i ka zong thai zong tlawm pal ka chim kho thlantlang hna nih thlantlang nan tanh tuk sual a si cun Hakha ne nih Hakha nan tanh tuk sual si cun tidim hna nih tidim tanh tuk sual si cun matupi hna nih matupi tanh tuk sual sin laimi kan lo hla hi a kan i dawtnak hau dawt hau hi hau kan i dawt bak hau hi cu caah cun corruptness le happiness sannak hnga ding caah hin dawtnak rangpi thumi si kan pe tha kan sai ka chim tiam kan chim than rih si cun laimi caah Person of Niger nan tu kolum cu men of Niger nan ti me ma kha laksawng hna nan van a pe hna a tlawm pala ani tham cham ka bi be se ti le kala be se ti le kawl be se ti nan na thua than hna cho ngai chia bak do si chu ngai chia bak do si chu nan duh le mirang va hna u nan duh le minak va hna u nan duh le misen va hna u nan fate tu lai mi siter peng ko man hna ka daw peng hna u pei na kan man khawh hna ti ru tu nai tan ah Mr. Peter hmm Isaiah Peter ran ya kalop ning ka kru hari a Peter marang pa bak arang tuk luak chuak asam man arang mi pa nih Salome Laica a tial khawh ning cu thit tam khat maw thai hiyo kanmah nak ran deuh cu Lai holh bak in thil then in kan pek khawh cho cu bantuk minung cu ti hme kanmah Laimi tiah kan duh a lo e ama man Laimi ka silo ti mai le Laimi na si te kan di hram hram ok se cu Laimi na se bak hi na theih lo ca si na pu pu chim kha Laimi si Salome Katelei khan kan tan awk cu katelei kan tan awk cu kan nih a pheu in kan i pheu hna cu kan va pheu hna cu azinda kan miphun thiang se ti phun nga lo nthai ka chim tang kha miphun thiang se ti kan i zam Hitler kan lo la hi Hitler kan lo cu kan ram rok bak la kan miphun rok la Hitler cu miphun a fiang fiang zaman minu a thiang bak mi kan ti rong no Israel mi na paya ting som thum thing som rak than ha kha chotan rak than ha kho rutu huatnak le chuanter cu a sam kan a sam hna lai kan a sam hna lai i kan far le pawl mirang duhdo an ton sual si le lawm hna si aje laimi man kan duh lo mirang van hei duh mu salomo nungak a tong ti lomi nungak duh duh tu ti lomi pa zong kha minak nu te he an i duh si ya minak nu te a duh ya kan i lawm tuk tiah kan ti hna lai mah kan minung kan si ton hna lai cu cun pei kan ram cu kan sak kan cham hna lai cu thalo ma cu ta cun kha ka chimi sau tuk le nanai buak la hu i cu ta cun van dong tar pa ning lo hun khat te rian tuan hna si hun khat te col cang hna si tlang laitlang taktak i nan ram taktak i a ummi minung le nan ram a si ṭung lomi ram deu ummi hna kanmah miphun vialte kha kan i cawh dih hna lai hi ti bak hin kan i hlan hna la i hlan dih hna usih a hlan dih bak hna usih Amah vialte hmailei tu cun um thai hrim hlah nan kir pet lai nan rak kir hrimhrim lai nan ngai le ngai lo nan mah thong chim ning ka ta wun si nan rak kir hrim lai me ruang ah na fim na thiam nak vialte kha khan hman hau e nang ngai na chih belte hman hau e ma kan cun na thi hlan lo tawma men si la cu pension nei hmu le van ṭhat amah belte trin gong ka theihmi pakhat ummi cu pension lak nu ah hin an ti mah la khualar mah hon tlun ta i nuhmei kha van ṭhit ta i mah kha van chiah ta amah vial kha american hon ṭhan ma duak da ka va kal ta ne lai tlang nuhmei sinah anu pi sinah thlur hrawng van um warkir than i America nih anupi hlei um than ti bantuk um an ti la cu vialte cu nan duh sual sin balo salai ma kha kha ke bantuk tu kan cun vaya a tha tuk ti ya lo salo mai kha cu ta cun mu fa pin rut na si kalom tuk kan phun ha tika hin nan in nan lo te kam fa te ka nan ihnak hmun te hna nan ihphah te hna le a nan ihphah chah ning can can vong si lian lian nu ka rak thi lio hai no kan chim ta rih hna lai je lian lian nu hi ma thin na thit e an ka ti keimai mathalo ro si cu mathalo ka sinak cu vai laimi nu pawl hi hmanh hi da kawl ha ana son han rak ka thin rak har cu sayamah te hna pawl te na tehtu siangsin hna pawl hi miphun dang pawl he kachin kaya klen te hna pawl he tlang vanli tlang hna an kai ti te bantuk cung pan le an kal ti ka thin har la ka sik lo mo na cho ve ka chu nas pawl hoi saboi le pawl ha ani hoi len sak ve ma zong chu mani tlang kai ya hoi dan kal mani tlang kai ti so an rak kir le ka va kal no bak na ka sik ko na di di men tel falam tan tan tan tel thu da Zeiruangah dah mah ni tlawng nan nan ka kawl pawl he? Tei ka duah Laimi tampi nu zeicanah vei ah nan va kai. Hi nan kai pi ko hoi lawng te si an je ka theih pah ko hna hi. Ka duh lo Laimi nan phun na tlau lai ka van sik hna lo. Ti dim nu na duh lo te khi um. Mah cu ava pa kha ti to a atuan a thi va van chiat a vis ka mi ka lun no. Onyang no sim. liklak aa ka thawh la pa mu pa mu a tamah ru dilu ve khana na se tamah ru ko pa mu alu zu nai mala a ka ti bak ko kan zapi den da kan thin di la khawh lai ma ka ti cho a hman tuk cu ka ka ka thi ka thi kho thai khen ha lalu cho sanan ka thin lung kha miphun nang an kop mi ka thin ar har tuk bi kha sa ai na donghnak cun Lianlian nu kung a tla. Lianlian nu kung a tla i Lianlian nu cu jama hi Lianlian nu tiin na ṭhit an ka ti. Ani cu ka ti. Kei cu bawifa duk a rak ṭi cu bale cun bawifa ka ṭih bak hna cu. Ani bawifa an si ti ka ṭih cang hna. Ka cawm khua le ti ka phang. Fongvei cawr le khua lo ti ka phang. Ngai din tang an khua ti ka phang. Ya Lianlian nu hi man na ṭhit ti sal ah Lianlian nu cu. lung chantling kaa tlinh zongah aa tlinh kho ve lai. Saphaw kaa phah zongah it kho ve lai. Ka van a ṭhat sual i dongkhat a sami i phah ki sual si le it kho ve lai. Cucaah cu ka thimmi si ti ka rak ti. Ka chim duhmi tu kha na ni pa ka hmuh tar ka lung chuak mi a si na nupa pawl kha dong a tlawm bik dongkhat sa kaw dongkhat pahnih dong nan thuat kha dongkhat pahnih nan thuat cu Na cu caah nan ti duhmi cu hi dong khat pahnih thuatmi ihnak cung te an i ekter ko tu hna Pathian si hi Pathian hi kan thangthat peng hnga cu Pathian a theimi fa pa an daw dih hi an daw dih hi an sualnak an hmuh piak lo hi an sualnak an maimi piak hi anmah le mah nih zong ka chim cang kha mi fimsi mi nih cun anmah le an i cawnpiak peng ti tawinak te kan chim cang hna kan theih cang mi cucaah cun a daw bak kan ram hi dawtnak ram ah ser u si cross national happiness a sannak ram ah ser u si lo kan tuah mi vialte cio ah hin ram ca simi ah khan a bawm lulmang hna si ti kha chim bu in bia van dongh ning alom